Tilelli, ad aruɣ isem-im ɣef zmamat-iw d ṭṭabel uɣerbaz, ɣef isekla ur yezmir yiwen ad ten-yerẓ, ɣef rrmel, ɣef udfel mi ara d-yeddem aɛekkaz. Ad aruɣ isem-im ɣef isebṭaren akk ɣran medden, ɣef icebḥanen ideg ccix ur yura ur yedden, ɣef uẓru, idim, iser lkaɣeḍ, nɣiɣ iɣden. Ad aruɣ isem-im ɣef leḥmuṛegga n wureɣ. Ɣef lfuci nḥemmed umerri-nneɣ, ɣef tcacit n yal d agellid sneɣ. Ad aruɣ isem-im ɣef tẓegwa n tniri, ɣef leɛcuc d isennan-nni d tiri, ɣef usiwel n temẓi-w mi ara as-d-tuɣal teɣri. Ad aruɣ isem-im ɣef tunṭicin ineglusen n yiḍ, ɣef uɣrum amellal n wass ay ul-triḍ, ɣef lawanat yemyexḍaben teẓriḍ. Ad aruɣ isem-im ɣef tfawti n usignig-nni n azegzaw, ɣef tala n yiṭij iɣemmlen sdat wallen n wezwaw, ɣef tasift i tekksen fad i yimi mi ara yekkaw. Ad aruɣ isem-im ɣef yal iger ɣef ugemmaḍ, ɣef iferrawen n wefrux ma yessegmaḍ, Ɣef tessirt n yiṭij ideg nettḥulfu i kra d asemmaḍ. Ad aruɣ isem-im ɣef yal abbu n tafrara, ɣef yillel d lembaber merra, ɣef ǧerǧer ur sɛint akk tmura. Ad aruɣ isem-im ɣef ifuṛṛa n usigna, ɣef tidi n ṛṛɛud d iɣenna, ɣef ibeṛquq n ugeffur mi d-yerna. Ad aruɣ isem-im ɣef yal talɣa iberrqen, ɣef nnaqusat n yinnan yettwamerrqen, ɣef tidet n wul ireqqen. Ad aruɣ isem-im ɣef tebriṭ yettwaberzen, ɣef iberdan isaxen yedrebzen, ɣef imeḍqan ideg medden akk teddzen. Ad aruɣ isem-im ɣef teftilt yettaɣen imiren, ɣef teftilt deg wallen-is mi ara tberren, ɣef yexxamen-iw seddaw yiwen ssqef yefren. Ad aruɣ isem-im ɣef lfakya yebḍan ɣef sin, lemri yakk n texxamt-iw a wid ur tt-nessin, ɣef wusu ideg ur d-grin texnanasin. Ad aruɣ isem-im ɣef uqjun-iw aleggaɣ iseqḍen, Ɣef imeẓẓuɣen-is ibedden. Ɣef ilabbaḍen-is a medden. Ad aruɣ isem-im ɣef lecqayeq n tewwurt-iw, ɣef ijeqduren akk n wexxam-iw, ɣef teḍsa n tirgit n wul-iw. Ad aruɣ isem-im ɣef tunṭicin akk n uklal, ɣef yenyir n imeddukal, ɣef ifassen akk yeẓẓlen mi ara ten-nwali tikwal. ad aruɣ isem-im ɣef ṭṭwaq-i n tmuffirin, ɣef icenfiren yeṭṭraǧun werɛad ttefrin, di leɛli sennig tsusmi n tudrin. Ad aruɣ isem-im ɣef lɣiran-iw yerwin, ɣef ikankilen-iw d-yeɣlin, ɣef leḥyuḍ n tqerḥ-iw yulin. Ad aruɣ isem-im ɣef leɣyab war asirem, ɣef tewlawalt tabuɛeryant yeqqes wezrem, ɣef tseddar-i n tmettant melhem. Ad aruɣ isem-im ɣef tezmert d-yuɣalen, ɣef kra ttagaden medden irewlen, ɣef usirem war amekti n wussan yuzlen. Yerna s wafud umeslay, ad bduɣ ddunit tamaynut, luleɣ-d akken ad kem-issineɣ, akken ad am-ssawaleɣ tilelli.